Mae termau fel ecoleg a sŵoleg fywydeg a meicrobioleg yn destunau cwbl dieithr i fi, ond dyna yw bara a chaws Doctor Hefin Jones. Ni'n ei groesawu fe ato ni y prynhawn 'ma, ac ni'n ni'n gwybod hefyd am y gwaith aruthrol mae e'n neud o ledaenu'r neges am newid hinsawdd. Gyda fe ni gynorthwyo fe prynhawn 'ma mae Kay Phillips o flaen y cod, a fydd yn hannerch ni heddi ddim yn dasg anodd i Cai oherwydd mae e wedi bod yn annerch ar lawr y Siambr yng Nghaerdydd pan oedd e'n aelod o Senedd Ieuenctid Cymru. Felly, ga i gyflwyno um, y munudau nesaf yma i Cai a'r Doctor Hefin Jones.

Felly, da ni'n sôn am newid hinsawdd. Mae hyn yn cael effaith fawr ar yn amgylchedd ni, ond mae e hefyd yn cael, ac fe fydd e'n cael effaith fawr ar yn cymdeithas ni. Mae newid hinsawdd yn effeithio ar bopeth, ac fe welwch chi fe hyn luniau, dwi'n siŵr sy'n gyfarwydd o'ch chi, i chi o'r hyn mae gwrthryfel difodiant wedi bod yn ei wneud yn tynnu'n sylw ni at yr hyn sy'n digwydd i'n, um, i'n cymdeithas a'n byd ni. Dyma i chi bobl ifanc ar ynysoedd y Solomon yn cymryd rhan yn yr wrthryfel difodiant. A dych chi'n gweld be maen nhw'n wneud? Maen nhw'n eistedd yn y môr a'i cefnau at y dŵr. Pam maen nhw'n gwneud hynny? Wel, maen nhw'n gwneud hynny oherwydd dyma be mae newid hinsawdd yn ei olygu iddo nhw, bod ymlefelau'r môr yn codi ac yn dod i mewn dros eu cartrefi nhw, ac wrth gwrs yn dinistrio llawer iawn o'u tiroedd a meth nhw. Pan fyddwn ni'n sôn am newid tywydd, Mae'n digwydd ar y foment, mae'n digwydd, mae e wedi digwydd dros yr wythnos neu ddwy ddwetha, rhywbeth byr amser ydy o. Mae newid hinsawdd yn newid hir dymor, mae e'n newid ar raddfa sylweddol ar draws yn planed ni, ac mae'n golygu patrymau yn y tywydd yn newid yn reit safonol. Hynny yw, maen nhw'n newidiadau mawr ac mae'n medru wrth gwrs effeithio ar dymheredd cyfartalog y blaned. Nawr, wrth bod ni'n sôn am newid hinsawdd, mae'n holl holl bwysig bod ni yn sylweddoli bod yr hinsawdd yn newid, mae e wedi newid ar, ar draws miliynau o flynyddoedd, mae'r byd wedi bod yn bodoli Mae newidiadau yn yr haul, yn weithgarwch yr haul yn gallu'r effeithio ar yr hinsawdd. A beth sydd gynnwch chi yn y llun hwn yw'r llun o'r ffair ola nadolig neu ffair ola yia olaf a gynhaliwyd ar y Tafwys yn Llundain, adeg yr oes ia fach, pan oedd y Tafwys yn Llundain, a da chi'n gweld Cadeirlan St Paul yn y cefn fan yna, pan oedd y tafwys yn rhewi bob blwyddyn ac fe fydde ffair fawr yn cael ei chynnal ar y dŵr, ar yr afon. Felly oedd hynna yn gysylltiedig â newidiadau yng ngwres yr haul a sut roedd yr haul yn gweithio. Mae cilchdro y ddeiar o amgylch yr haul yn newid hefyd dros ganodd o filodd o flynyddoedd. Weithiau mae'r haul yn agosach neu mae'r ddeiar yn agosach at yr haul ac weithiau mae'r ddeiar ymhellach oddi wrth yr haul, ac mae hynny wrth gwrs yn effeithio ar yr hinsawdd yn union, fel y mae symudiadau, symudiadau tir mawr Ewrop, symudiadau America, wrth bod y tiroedd yn symud, a da ni'n gwybod bod y tiroedd yn symud gyda'r deiar grinfeidd rydyn ni'n ei gael, Felly wrth fod y cyfandiroedd yn symud, mae hynny yn effeithio ar y moroedd, ar y cefnforoedd ac o ganlyniad yn newid hinsawdd. Fe fydd rhai ohonoch chi wedi clywed am ddigwyddiadau El Nino yn newid yma sy'n digwydd yn y gwyntoedd dros y môr tawel. Mae hynny yn effeithio ar yr hinsawdd. Mae echdoriadau llosg mynyddoedd hefyd yn effeithio ar yr hinsawdd, a beth sy'n gynnwch chi fe hyn yw yr hyn ddigwyddodd ar ôl i mynydd Pinatubo nôl yn 1991, ar ôl echdoriad gwlad o fynydd Pinatubo, fe roedd na haenen, y darn coch yna yn y map, fe roedd na haenen o lwch llosg fynydd i fyny yn yr atmosffer ac am dair blynedd fe fuodd tymheredd y blaned o 1991 i 1994 rhyw un gradd yn is oherwydd roedd y llwch yna yn yr awyr yn effeithio ar y gwres oedd yn cyrraedd Ond yr hyn sydd wedi cymryd sylw mawr yn ystod y degawdau diweddara yma yw'r effaith tŷ gwydr. Da ni yn chwythu allan carbon deuocsid a mithen ac yn y blaen i'r atmosffer, ac mae hynny yn achosi cynnydd yng ngwres y blaned, a'i ddim i mewn i'r broses hynny ond mae e'n cael effaith fawr iawn, iawn. Dyma i chi sut mae crynodadau carbon deuocsid wedi newid dros y mil o flynyddoedd ddiwetha'. Os ewch chi'n ôl i'r flwyddyn 1000 ac i fyny hyd y chwyldro diwydiannol, mi roedd lefel y carbon deuocsid yn yr atmosffer yn weddol sefydlog, tua ryw 260 i 280 rhan mewn miliwn. Erbyn 1990, mi roedd y lefel carbon deuocsid wedi cyrraedd 300 a hanner, 350 rhan mewn miliwn. Fe nes i wirio bore yma gyda sefydliad gyda'r Cenedloedd Unedig i weld be ydy'r lefel ac am hanner awr wedi un ar ddeg amser Cymru bore yma, mi roedd y lefel yn 425 rhan ym mhob miliwn. A'r darogan yw erbyn y flwyddyn 2060 fe fydd e wedi cyrraedd 600 rhan mewn miliwn. Nawr, be, be dwi am wneud yn gyflym iawn am ryw funud a hanner sydd ar ôl gen i, yw sôn yn gyflym iawn iawn am rhai o'r effeithiau cymdeithasol sy'n debygol o ddod, a dwi wedi dewis rhai mae gynnon ni fel Cresnogion ddiddordeb o'n ymwneud ni ar asiantaeth cymorth Cresnogol. Fe fydd lefelau'r môr yn codi, y darogan yw rhyw ddeuddeg centimetr erbyn diwedd y degawd hwn, rhyw hanner metr erbyn diwedd y ganrif. Y gofid mawr, wrth gwrs, yw fod rhyw hanner o ddynoliaeth y byd yn byw ym mharthau arfordirol y byd. Dyma wrth gwrs ble mae'r tir mwyaf ffrwythlon ar y cyfan ac felly mae pobl yn byw ar yr arfordir. Ond dyma'r tir wrth gwrs sy'n debygol o ddiflannu a Kiribati yn y môr tawel yw'r un o'r ynysodd cyntaf fydd yn mynd o dan y môr o ganlyniad i newid hinsawdd. Ond wrth i lefelau'r môr gynyddu, mae hynny'n golygu hefyd fe fydd yna effeithiau mawr ar ddŵr croyw Y dŵr dyn ni'n ei yfed. Fe fydd cronfeydd ac argaeledd dŵr daear yn mynd yn brinach o ganlyniad i'r codiad yn lefelau'r môr, ac mae hynny yn cyd-redeg â phoblogaethau yn cynyddu. Ond mae yna resymau gwleidyddol am y fideo hefyd. Meddyliwch am y dwyrain canol, meddyliwch am y ddwy afon fawr yna, mae sôn amdano nhw yn yr Hen Destament, y Teigris a'r Iwffrates. fydd ffermwyr twrci eisiau dŵr, fe fyddan nhw'n crynhoi dŵr mewn argae. Sut fydd ffermwyr Syria ac Irac yn ymateb i hynny? Dyna pam mae'r Cenedloedd Unedig yn credu mai dŵr ffres fydd achos rhyfeloedd yr unfed ganrif ar hugain. Dewch wedyn i at blanhigion. Dyn ni'n tyfu cnydau fel gwenith a barlish, er enghraifft, yn y gwledydd hyn. Yng ngwledydd Africa ac yng ngwledydd y trofannau, cnydau fel India corn, siwgr cans a sorgwm sy'n cael eu tyfu. Mae gwenith yn tyfu mewn yn ei yn ffotosyntheiddio, hynny yw yn creu cynnyrch mewn ffordd wahanol i India corn a siwgr cans. Dwi'n mynd i roi gwersi biochemegol i chi yn prynhawn yma, ond fe fydd gwenith o dan lefelau uwch o garbon deuocsid yn cynnyddu y cnyden cynyddu rhyw 40 y cant. Rhyw 20 y cant fydd cnydau fel India corn, siwgr cans a sorgwm yn cynyddu, ond fe fyddan nhw hefyd yn tyfu mewn ardalodd lle mae tipyn llai o dyfiant yn mynd i fod oherwydd gwres tanbaid mawr. Felly, yr hyn sy'n mynd i ddigwydd yw bod y gagendor rhwng cynnyrch bwyd, rhwng gwledydd sydd ag economi ddatblygiedig, ni yn Ewrop neu yn America er enghraifft, a rheini sydd ag economi sydd yn datblygu fel gwledydd Africa, mae'r ma gagendor yn mynd i ehangu. Yr hyn sy'n debygol i ddigwydd yw fe fyddwn ni'n gweld rhyw 5% o gynnydd yn y gwledydd datblygiedig fe fydd y gwledydd sydd ddim yn datblygu neu sy'n llai datblygiedig, fe fyddan nhw yn gweld gostyngiad o ryw ddeg y cant, felly fydd y gogendor tipyn mwy. Ac yna, dim ond i orffen, dau beth i ni'n gofidio fwy fwy amdanyn nhw ar y foment, yr ehangu o afiechydon megis malaria Fe welwch chi ar y map hyn sut oedd y sefyllfa yn Zimbabwe yn 2010, y mannau coch sy'n dioddau o malaria yn Zimbabwe yn 2010, Dych chi'n gweld beth yw'r darogan ar gyfer 2050 wrth bod y tymheredd yn newid? Ac yna rhywbeth sydd yn ofid parhaol ar y foment, sef ffoaduriaid hinsawdd, pobl sydd yn gorfod gadael eu cartrefi oherwydd yr hyn sy'n digwydd i lefel y môr ac i'w cartrefi nhw. A'r darogan yw, erbyn diwedd y ganrif, fe fydd yna gant a hanner miliwn o bobl wedi colli eu cartrefi ac yn gorfod chwilio am gartrefi eraill o, o ganlyniad i newid hinsawdd. Dw i nawr yn mynd i droi at Cai, sy'n mynd i sôn am ychydig o'r gweithgarwch fydrwn ni ei wneud ac yna fe ddof i'n ôl i orffen yn gyflym iawn ar y diwedd.
Diolch yn fawr, uh, Dr Hefin. Os mae'r pandemig wedi dysgu ni rhywbeth, yw bod yn rhaid dilyn y wyddoniaeth ac ymateb yn gynnar. Wel, mae'r wyddoniaeth yn glir, gyda newid hinsawdd, mae rhaid i ni ymateb ar fyrder cyn ei fod yn rhy hwyr. Defnyddiwyd technoleg a technegau newydd i ddatblygu brechlyn mewn llai na flwyddyn. Pam nad oes yr un cyflymder wrth arbed y ddaear? Ond beth dylai ein ymateb fod? Mae gwleidyddion ar draws y byd erbyn heddiw wedi gosod targedau a dyddiadau er mwyn ceisio rhyddhau i allyriadau carbon. Mae llawer o wledydd wedi rhoi targed o cyrraedd net sero erbyn 2050. Cafodd hyn ei argymell yn y Cytundeb Paris a gafodd ei llofnodi yn 2015 gan wledydd y Cenhedloedd Unedig. Rydym ar drac i gwmpo tu ôl i'r targed yma Y broblem oedd bod yr ymrwymiadau gosodwyd gan wledydd yn llawer rhy llac ac nid oedd mewn cyfraith. Roedd yn is na'r targedau a osodwyd gan y cytundeb Paris. Mae'r Deyrnas Unedig a gwledydd arall erbyn heddiw wedi rhoi hynny mewn i gyfraith, ac yn ceisio nawr i ddal i fyny. Er enghraifft, mi fydd Prydain yn gwahardd ceir Diesel a Phetrol erbyn 2030 gan ofyn i pawb ddefnyddio ceir trydan yn hytrach. Mi fydd cyfarfod Cenhedloedd Unedig dros Newid Hinsawdd yn digwydd yng Nglasgow ym mis Tachwedd y flwyddyn yma. Fe wnaeth y gwledydd gytuno cwrdd bob pum mlynedd a chodi eu huchelgeisiau i dorri ei allyriadau Mi fydd sylw yn cael ei roi ar faint o waith ac arian mae llywodraethau wedi rhoi i daclo'r broblem, a faint o waith sydd ar ôl i'w wneud eto er mwyn cyrraedd y targed. Gwledydd fwyaf cyfoethog y byd sydd wedi achosi newid hinsawdd. Yn ôl Oxfam, roedd deg y cant cyfoethocaf o'r byd yn cyfrif am dros hanner, 52 y cant, yr allyriadau a ychwanegwyd at yr awyrgylch rhwng 1990 a 2015. Roedd un y cant cofebocaf o'r byd yn gyfrifol am 15 y cant o'r allyriadau yn ystod yr un amser. Ond y gwledydd fwyaf tlawd fydd yn gweld yr effeithiau yn gyntaf. Mae angen i wledydd cyfoethog defnyddio eu cyfoeth er mwyn creu chwyldro byd-eang gwyrdd er mwyn lleihau'r allyriadau. O dan bwysau actifyddion ifanc newid hinsawdd a phrotestiadau mae'r gosod targedau yma wedi dod. Yr ifanc sy'n arwain y ffordd dros weithredu ac yr arweinyddiaeth. Yn ystod y blynyddoedd 2018 a 2019, gwelwyd miloedd o bobl ifanc yn mynd i'r strydoedd i brotestio a streicio o'r ysgol dros newid hinsawdd. Ar un diwrnod ym mis Medi 2019 gwelwyd pedwar miliwn o bobl ifanc yn fyd-eang yn streicio yn gofyn am gyfiawnder amgylcheddol. Mae angangerdd ar dân ac rydym yn wir yn poeni am ein dyfodol. Her iddyn ni fydd rhaid etifeddu'r etifeddiaeth peryglus yma. Gyda'i phlacards a'i megaffônau, gwelwyd negeseuon fel Does dim planed B. Sefyll lân dros ein planed. Mae ein haddysg yn ddi-werth os nad oes dyfodol. Gwelwyd protestiadau gan sefydliadau fel Gwrthryfel Difodiant, XR, a Fridays for Future ar draws y byd. Roedd nifer ohonynt yn achosi tarddu ar fywydau pobl yn y dinasoedd, Ond mae angen tarfu a stopio am eiliad, gan nad oes, os nad oes gweithredu pellgyrhaeddol yn digwydd bydd hyd yn oed fwy o effaith a tharfu ar fywydau pobl. Mae gan wrth gwrs pawb yr hawl i brotestio ac achosi sŵn. Mae angen i wleidyddion a chorfforaethau mawr fel Shell a BP gymryd sylw a gweithredu yn hytrach na ail-adrodd addewidion gwag. Yn ysbrydoleth i nifer o'r actifyddion ifanc yw Greta Thunberg. Yn ferch 18 mlwydd oed o Sweden fe wnaeth hi benderfynu gan ddechrau yn Awst 2018 i beidio mynd i'r ysgol bob ddydd Gwener ac yn hytrach i fynd i eistedd tu allain i'r Senedd yn Stockholm er mwyn danfon neges i'r gwleidyddion tu mewn i ddweud bod nhw ddim yn gwneud digon i daclo newid hinsawdd. Mae nifer wedi cael yr un angerdd a brwdfrydedd â Thunberg. Mi es i, cefais i'r profiad gwych o eilio cynnig y Parchedig Tom Davies dros newid hinsawdd ar rhan y cyfundeb yma yn gynadledd yr Annibynwyr 2019. Ar ôl taith hir yn y fan coch, fy ngreifo ni rhy damai'n y cefais gyfle i annerch y gynadledd ac roedd yr ymateb yn bositif iawn i'r cynnig, gyda'r cynnig yn cael ei basio'n unfrydol. Roedd hyn yn rhan o fy rôl fel Aelod o'r Senedd Ieuenctid dros Orllewin Caerfyrddin a des i'r Benfro. Daeth yn amor fwy blynedd fi i ben ar ddechrau'r flwyddyn yma. Cefais gyfleoedd arbennig i siarad a dweud fy marn yn y Senedd gan gynrychioli pobl ifanc fy ardal a thrafod materion pwysig i bobl ifanc fel addysg, yr amgylchedd ac iechyd meddwl. Ond pha effaith gallwn ni gwneud fel unigolion, capeli a gwlad i daclo newid hinsawdd pan gwledydd fel Tsieina sy'n achosi'r niwed fwyaf, rhyw 28 y cant o'r holl allyriadau? Yn y marn i, os gallwn ni newid pethau yng Nghymru gallwn dangos esiampl dda i wledydd eraill ar sut i ymateb. Ac mae pob peth yn cyfri pan chi'n edrych ar y darlun cyfan. Mae amser yn brin. Mae gennym ni naw mlynedd i newid cwrs trychinebus ein planed. Mae rhaid i ni wneud y newidiadau yn ffordd o fyw, sut 'yn ni'n cynyrchu ac yn defnyddio ynni, Sut rydyn ni'n teithio o amgylch y ddaear hon? Sut rydyn ni'n adeiladu ac yn cynhesu ein cartrefi? Sut rydyn ni'n defnyddio ein hadnoddau naturiol? Ond nid oes rhaid cyfaddawdu fod yn amgylcheddol dros eich cyfrif banc. Mae'n bosib cael y ddau peth. Mae'n bosib arfer arian hyd yn oed wrth fod yn fwy amgylcheddol gyfeillgar. Mae'n amser i gael syniadau newydd All arallgyfeirio ac arloesi er mwyn arbed y blaned ac arbed arian. Gwnewch y pethau bychan fel dywedodd Dewi Sant, herwydd bod y pethau bach yn mynd yn bell. Pethau syml gall unigolion gwneud i leihau ei ôl droed carbon yw dewis trafnidiaeth gyhoeddus neu feic pan yn bosib. Gwnewch yn siŵr bod eich tŷ wedi inswleiddio'n gywir. bod gyda chi golau ac offer egni effeithlon, a chofiwch eu diffodd pan nad oes ei angen. Ystyriwch fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy fel geothermol, gwynt, dŵr a phaneli solar. Prynwch fwyd a phythau'n lleol. Ail-ddefnyddiwch ac ail-gylchwch a cheisiwch gael eich gwyliau'n lleol a mae hwnna'n digon hawdd oherwydd y sefyllfa bresennol. Pethau y gall chapeli gwneud yw cael gardd yn y fynwent a phlannu coed. Ewch yn Gapel Masnach Deg a rhannwch geir wrth deithio i wasanaethau Sul, neu os mae trafnidiaeth gyhoeddus ar gael, defnyddiwch. Codwch ymwybyddiaeth am newid hinsawdd yn yr Ysgol Sul ac yn wasanaethau a chodwch eich llais. Mae'n bwysig bod pawb yn gweithredu nawr, gan fod yn argyfwng amgylcheddol. Dim ond un planed sydd gyda gyda ni. Parchwch creadigaeth Duw. Diolch. A i nawr pasio nôl i Doctor Hefin i i gorffen. Diolch yn fawr iawn, Cai, i ti. am yym am y fath neges cyfeiriad pendant cadarnhaol, a mae'n bwysig iawn i ni wrando ar hynny. Mi wnaeth sôn Cai am, mi wnaeth so, Cai sôn am yr hyn sy'n digwydd yng Nglasgow yn mis Tachwedd, COP26, a o'r hyn dwi'n ddeall, da chi yn gobeithio fel cyfundeb i feddwl am benderfyniad ar gyfer y ganhadledd honno, ond gwneud hynny nes ymlaen pan fyddwn ni'n gwybod fwy am ble mae'r Llywodraeth um, Gwledydd Prydain yn aros. Ond gai, gai orffen trwy ofyn y cwestiwn, ac mae'n bwysig yn bod ni'n gofyn y cwestiwn, pam y dylen ni fel Cresnogion fod yn ymwneud â'r holl faterion hyn? A dwi ond am sôn yn gyflym iawn iawn am ryw chwe adnod, a dwi'n mynd i fod yn gyflym, sy'n rhoi y, y rhesymeg, dwi'n credu ni, pan mae'n dyletswydd ni i'w gwneud hyn. Mae'n goffa chi bod Dyw wedi gweld y cwbl a wnaeth, ac fe roedd e yn dda iawn. Fe roedd e yn dda iawn. Da ni hefyd yn clywed yn y salmau mae eiddo yr arglwydd, y ddeiar a'i llawnder, yr amrywiaeth, y patrymau, y prydferthwch, y godidowgrwydd, eiddo'r arglwydd yw'r cyfan, neu'r eiddo Dyw yw'r cyfan, ac mi welodd Dyw fod y cyfan yn dda iawn. Yn bod ni wedi cael hawl gan Dduw yn llyfr Genesis i lywodraethu ar yr hyn sy yn bodoli ar yn planed ni. Yr her fawr i ni fel dynoliaeth yw ceisio diffinio'n union be mae'r llywodraethu yna yn ei olygu. Ac mi fydden ni yn defnyddio yn lle'r gei gair llywodraethu, mi fydden ni'n defnyddio geiriau fel stiwardiaeth, fel bod yn ymddiriedolwr yn edrych ar ôl yr hyn sydd gynnon ni, fel oedd Cai yn dweud, am y cenedlaethau sy'n dod ar yn hôl ni. Dwi'n credu bod hi'n bwysig mae nid llywodraethu fel tairn ydyn ni yn meddwl mae ni sydd berchen popeth ac mae ni sydd â'r hawl ar gair ola ar bopeth sy'n digwydd ar y blaned. Mae angen i ni hefyd gofio mae nid ni sydd berchen y tir. nid ni sydd berchen yr hyn da ni'n ei fyw arno fe, wedi cael ei fenthyg e i ni, pryd lesol yw e. Pryd lesol, da ni wedi cael benthyg hwn dros y cyfnod da ni'n mynd i fod ar y blaned, ac felly mae angen i ni sicrhau yn bod ni'n medru rhoi yr tir a cartrefi yn, yn, yn um, ecosystemau yn ôl fel petai i'r cenedlaethau sy'n dod ar ei hôl ni. Oherwydd mae rhaid i ni gofio trwy'r amser, mae trwy Dyw ac er mwyn Dyw, mae popeth wedi cael ei greu. Ac mae hynna'n gwbl hanfodol i'n deall ni o'n lle ni a'n bodolaeth ni ar y blaned yma. Ac yna dwi am orffen gyda'r llun hwn eto o Ynysoedd y Solomon, a troi at yr adnod hynna o efengyl yn harglwydd Iesu Grist fel y cyfnodir hi yn Mathew. Mae angen i ni gofio bob tro i ni ddim yn gwneud rhywbeth i gynorthwyo y pobol, bo, bobl hyn, a nid dim ond pobl yn ysoedd y Solomon, ond pobl ar draws y byd. Bob tro i ni ddim yn gwneud rhywbeth i'w cynorthwyo nhw, da ni ddim yn gwneud rhywbeth i'r arglwydd Iesu Grist. Oedd Cai yn sôn am wneud pethau. Bob tro i ni yn gwneud rhywbeth, da ni'n ei wneud e dros Grist. Ac mae hynny yn bwysig, yn bwysig iawn, iawn, iawn i'w gofio.